mbeguekatu pe ha ñamohu'ãma hag̃uáicha ko ára pa'ũ kuéra jaguerekoa guive opaite ára ñañepyrũ oñepyrũ guave guarani kuéra ha ko'ag̃aite peve néi es un placer inmenso de volver a estar con ustedes a través de este medio eh, Le agradezco a Dios por darme este privilegio de estar con ustedes con esta materia guaraní, ¿verdad?

Maitei, maitei, mba'éichapa peimémba joa. Che ántes chéve pene resãi, pende katupyry, pene kyre'ỹ ha ikatu hag̃uáicha ko'ẽ ko'ẽre ñande katupyryve ha jaikuaa kuaave jahávo ko ñane ñe'ẽ guarani. Ndaiko árape ñaime jeýma oñondive kuéra hína ajépa ñañembokatupyryve hag̃ua ñane ñe'ẽ guaraníre ha jaikuaa hag̃ua mamoitéguipa ha mba'eichaitépa pe arapa'ũkuéra rehe ojepuru ohóva ñane ñe'ẽ guarani ra'e. Upearã ñañe'ẽta kua ko árape jaha reíta hese, ambue árape, ambue ára pokõindýpe ñañe'ẽma voíkuri pe oñepyrũ guare Blanca Zunic ajépa omombe'u ñande mba'eichaitépa ñane ñe'ẽ guarani ou arapa'ũ arapa'ũ rehe aja. Ha peikuaa ko árape ja ñañe'ẽ jeýtama hese jahávo. Ñañe'ẽta hese hína pe arapa'ũ ñorairõ guasu he'iháicha chupe Guerra del 70 he'íva ichupépe. Ha upéicha he'i arapa'ũ pe opa rire pe ñorairõ guasu 70 rire ajépa. ha upéicha avei pe ñorairõ guasu Chákope guare rehe ñañe'ẽta avei ko ára pa'ũ pe oiko rire pe ñorairõ guasu Chákope ha ára pa'ũ ko'ag̃agua rehe ñañe'ẽta kóa ko pa'ũme ajépa ha ikatu hag̃uáicha ñambyapu'apaitéma mba'épa ohasa ñane ñe'ẽ guarani iñepyrũete guive heñoiñypyrũ guive ko ára peve.

Néi, ave jahechakuaáve kuaáve ko ára pa'ũ oĩokõgua iñorãirõguasu Chácope ajépa jahechakuaáve eh, mba'eichaitépa Paraguái oñorairõtaguãva'e Bolivia ndie tendotaguasu José Félix Estigarribia omoĩjeýma ñane ñe'ẽ guarani tenondete ha he'ivoi pype ajépa eh, ñomongeta ojejapótava guaraníme ojejapo'arã ha upea ha upepete osẽ jeýma guarani tenondetépe ojegueraha ha ambue tapicha oipurúva ambue ñe'ẽ castellano he'íva ichupe ajépa umíva katuete ikatu oho ka'irãime voi he'i ha ikatu oñembopoti heta hikuái upe haguére he'i péicha ñane ñe'ẽ guarani oĩ jeýma tenondete ñorairõ guasu jave Ñorairõ guasu Jacob oiko guare rehe ko'ág̃a ñañe'ẽta. He'ívo ajépa oiko hague upéva pe mbohapypa mokõi ary ha mbohapypa po peve he'i ajépa, del treinta y dos al treinta y cinco. Mávandi oñorairõ Paraguái, Bolíviandi. Ha upépe oiko vai hikuái yvy rehe, ndohupytypái hikuái he'i, Che che yvy apeve, no che amo peve. Upéicha oĩ hikuái Bolíviandi ajépa ha upépe oñepyrũ ajépa pe ñorairõ guasu. Oñepyrũ upe oguare oĩ General José Félix Estigarribia la ñane tendo taguasu ajéva, ha he'i, Oĩ peteĩ tuichaiterei mba'e ñande jaguerekóva ñande pype ha ñane mba'etéva he'i. He'i onohẽma voi pya'e voi ha'e he'i ko'ãhe Ñane ñe'ẽ guarani, ha'e ñane ñe'ẽ teete, ha péa jaipurúta ko ñoairõ aja pukukuénteo, péa la ñane ñe'ẽ ñane mba'etéva he'i. Ha onohejýma voi peteĩ decreto ley he'iva ichupe aja. Ha upéva oĩ peteĩ artículo popa peteĩme. de pe jasýpópe, artíkulo siete, ñomongeta ñemihápe ojejapóva guaraniaitépe ojejapoharã. Oñe'ẽramo umi tahajykuéra oĩva oñe'ẽramo castellano-pe, Umía he'i voi ojehapopíta chupekuéra tukumbópe he'i hikuái, upéicha osẽ la léi guasúpe he'i. La Guerra del Chaco, la contienda del treinta y dos al treinta y cinco entre Paraguay y Bolivia, se desató debido a múltiples factores derivados de los

oñepyrũ ko ñorarirõ guasu ha oñepyrũ Paraguái Argentina-pe he'íma chupe oñorarirõtaha hikuái. Upépe tendota guasu Marikalópe ohechauka ajéva mba'eichaitépa ha'e oikuaa ha oikumby ha oipurukuaa oñe'ẽkuaa la guarani. Upévare pe oĩakue pe tendota guasu Argentina renondépe aja Mitre he'i hese ikatupyryha ha oñe'ẽkuaaitereiha guaraníme ha'ekuéra oñomongeta. Ápe ñande jahechakuaa va'erã ñane ñe'ẽ guarani oĩhaguéi tenondete fue considerado como idioma oficial de guerra en esa época. Ha upépe he'i avei ajépa oĩ voi onohẽ voi aja pe ley guasúpe, ko tendota guasu Maricalópe he'i voi ajépa umi tapicha oñe'ẽva guaraníme ikatuha ojejuka voi oipuru hague rehe castellano guaranietépe oñe'ẽvarã he'i ha'e. Pya'ere iporã hína ápe jahecha upéva ajépa. Ha upéicha avei ajépa oĩ osẽkuri aja umi marandu ojapo aja pe kuatia rupive aja ojehai mokõive ñe'ẽme he'i voi aja ha umía umi marandu ojapo vakuekue aha'e hína héra ajeve akagichu'i sentinéla ha kasíke lambare aja heta mba'e rehe oñe'ẽ ñandéve hína kóva ko arapa'ũ aja oiko va'e ko ñorãirõ guasu héra oje'éva ichupe aja karai ñe'ẽme guerra del seténtape pépe jahechakuaapaite ha Aipota ág̃a penekyre'ỹimi peñemokyre'ỹimi ha pemoñe'ẽve peho ha peikuaave hag̃ua mba'eichaitépa ñane ñe'ẽ guarani ko'ã ára pa'ũme oikóraka'e mba'eichaitépa ojepuru. Umi naikuaa ko pa'ũme ñañomongetãmíta hína ára pa'ũ ñorairõ guasu ñepyrũ guare. Pe oikõva ñorairõ guasu ha oĩrõ guare ñane tendota guasu ramo el Mariscal Francisco Solano López, pe ary su poapyhysa poteĩpa pópe. Ijaty hikuái oiko peteĩ aty guasu peteĩ Congreso Extraordinario he'iva chupe Paraguaýpe aja, ha upépe oñepyrũ peteĩ ñañepukupytyvéi Argentina guakuéra ñande Paraguái ndive ajepaha upépe oñepyrũ osoro la ñorairõ guasu ha upéva guare aja Mariscalópe oĩna ñane tenduta ramo ajépa ha Mariscalópe ha'e peteĩ tapicha oikuaa porã ha oha iporã ha oñe'ẽ porãva ñane ñe'ẽ guaranientépe ajépa. Upéicha he'i General Mistre ohendu peteĩ ñomongeta ha ijuruetégui ajéva ha he'i ojapo guare peteĩ disertación ajéva. Ha upéicha avei ajépa ohechauka ñandéve upéva upe árape ajépa mba'eichaitépa ñane ñe'ẽ guarani ojepuru añete oĩkuri upérõ guare upéva upe ary kuérape ajépa oĩkuri he'íva chupe periódico he'íva ichupe aja, osẽva mokõive ñe'ẽme, guarani ha castellano-pe, hérava Kavi Chu'i, El Centinela, Cacique Lambaré. Época de la guerra del setenta,

néi. Ko'ã ko ára pa'ũme aja opa rire pe ñorairõ guasu Maricalópe omano guare ajépa oñepyrũ ohecha hikuái ikatu hag̃uáicha oñombyaty hikuái ha mápa ogueraháta mápa la tendota oĩta ha upepete oho Cirilo Antonio Rivarola jepa ha katu ojupimírente voi ha'ete voi ko ipochýa guarani ñe'ẽ guarani ndie ha ojee voi onohẽ voi peteĩ lei guasu ha he'ihápe ndo mitãnguéra mbo'ehaokuérape noñe'ẽiaha ni peteĩ ñe'ẽ ndoipuruiaha hikuái guaraníme españolpe paite oñe'ẽva'erã hikuái he'i oñepyrũjeýma oho hikuái guarani o pisotea ha osapateapáigui la ñane ñe'ẽ guarani ári ajépa. Ha ojepurúkuri ha'e guarani ha'égui la ñe'ẽ añete ha ojepuru añetéva pe ñorãirõ ajákuri. Ha pépe katu ja ohóma hikuái oheja jeýma tapykue gotyo. Néi. Eha ikatu jahávo meve katúpe ñamoñe'ẽve ha ñajaikuaave jahávo ñane ñe'ẽ guaraníva mba'eichaite ha mba'érepa ko'ag̃aitépe péicha ajépa. Jaháre ikatu hese he'i ñande jaiko ojeroky popóva. Péicha jajotopa arapa'ỹ pe ñorairõ guasu. oikova'ekue iñepyrũrãite rehe aja, Guerra del Setenta he'íva ichupe iñe'ẽkuaáva ajéva, omano Marikalópe opáma ñorarirõ guasu ha oñepyrũ oñemoĩ jey peteĩ tendotapua ñande tendotarã jepa provisionalmente he'i chupe hikuái umi iñe'ẽkuaavea aja. pe aty guasu agosto de mil ocho seténtape aja, ha omoĩ hikuái ko ñane tendo tavã Cirilo Antonio Rivarólape. Ojupimírente voi ha'eja oñepyrũma voi aja pe ary ñepyrũmante voi ja onohẽma ha'e peteĩ ley guasu peteĩ artículo diez he'íva chupe he'i pype naiporãi ha noñeñe'ẽmo'ãvéima guaraníme, mbo'eharakuéra nombo'emo'ãi mbo'ehaokuérape guaraníme he'i. Ha'ekuéra ikatúta oñembokatupyry castellano ha español-pe añoite he'ivoi. Ha peichapo hese mba'éichapa umi oipu vakuépe ñorãirõ guasúrõ guare ha'ekuri la ñe'ẽ tuichavéva ha ojepu'uvéva ha'e la guarani kuri ajépa. Ha ko'ág̃a opámavo la ñorãirõ ojee arete ku ipochy nunga hikuái ñe'ẽ guarani ndive ha omboyke hikuái ha oipe'a voi hikuái. Ha ajépa, péa ñane ñe'ẽ guarani Upéicha oho hese pe ñepyrũ guive mene pehechakuaa voi mba'éichapa. Umi oipuru va'ekue sapy'ánte ha'etéko ipochýva hendive ha omboyke. Época de la post guerra del setenta. Muerto López, se instauró un gobierno provisional, el Congreso de agosto de 1870 nombra presidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola.

que circulaba entonces como papel moneda y cuya denominación no identificaba en absoluto a nuestro país, Decreto Ley No. 665 del 5 de octubre de 1943. Kuáku arapa'ũme opa rire ko ñorairõguasu Chácope ajépa oñepyrũ ápe ajépa oĩka iministro karai omotenondéva la ñembo'e mbo'ehaokuérape ajépa oje'éma ohecha mba'eichaitépa oje'e ombyatyse la tai pe taikuéra guaranimeguáva ikatu hag̃uáicha ojepuruporãvéva ajépa upépe upérõ guare oĩ karai Higinio Morínico la tendotaguasu ajépa ha'e oñomongeta hag̃ua paraguaiguakuéra ndie ha'e Oje'e voi guaranietépe ojapo ha'e la iñomongeta, ha upéicha avei ha'e oje'e ombohasaka guarani ñe'ẽme pe tembiapo ojapóta guive ha jasy jasy rehe ojapóva oho ha'e oje'e ombohasa mokõive ñe'ẽme ajépa. Ha upéicha avei ajépa ñande jaguereko va'ekue. Pe viru, pe viru ojepurúva ymaite ha'eva'ekue péso fuerte ajépa héra ha'e. Ha upérõ guare Higinio Morín niko avei ajépa oje'e omoambue la ñande viru ha ombohéra upe guive 1943-pe oje'e omoĩma ha'e ombohérama ñandéve guarani ha upe guive ojepuru ko ñande viru guaraníramo. Arapa'ũ ñorairõ guasu chákope opa rire ha jepa. Opa yma ñorairõ guasu ha jepa oheka hikuái upérõ guare ha jepa upévape arapa'ũme oheka hikuái mba'éichapa pe ñane guaranígui ndoguerekóiti pe tai ha jepa. Ne'ĩha rete oguereko la tai. Hendaitépe ajépa ndoguerekói ndive. Ha che gety he'i vai chupe aja, ha che gety. Guarani ne'i ati ojejapo hendaitépe aja. Ha upéma oĩ peteĩ Ministerio de Educación aja bajo la administración aja oĩ intento taguasu amo Juan Recalde ndéva. Ha oheka hikuái mba'éichapa guarani omombaretevéta, ojehayhuguy la guarani. Higinio omoĩ niko ojupi ta tendota guasúva, ha ha'e ja oñe'ẽma voi hapichakuérape ha'e pe omombe'u guaraniatépe oñomongeta ha ojupi oñe'ẽ Paraguái ra'ykuérandi ha omombe'u chupekuéra mba'e mba'épa oĩ ñane retãme ha mba'eichaitéva, ha ojapokavoi ñe'ẽ guaraníme ha'e. ha hembiaporãkuéra kuatiápe omboguapy mba'e mba'épa ojapóta ary ary rehe oho upe ha'e oĩ aja pe tento táramo, upéva upe arýpe oikókuri ajépa pe ñande viru El dinero ñande ñande virúpe jaipurúva ko'ág̃a pe hérava guarani upéva upe arýpe ichimiomori niko he'iva'ekue ojepuru hag̃ua ajéva ha ombohéra hikuái ajéva ñane ñe'ẽ guarani por decreto ley ha onohẽ hikuái ajépa mil novecientos cuarenta y tres-pe. Pe jaipurúva pe viruku ñane retãme héra hag̃ua guarani. Época de la pos guerra del Chaco. A pesar de todo en esta época hubo intentos de unificar la grafía guaraní. Surgió del Ministerio de Educación bajo la administración de Juan Recalde, eh, eh,

Angagua arapa'ũme ajépa oñe'ẽ ñandéve aja ñande ley guasúpa mba'e he'i ñandéve ha pépe oñemoĩma ñe'ẽ guarani ojepytasóma castellano ykerete ha'evéma avei ha'e ha pépe oñe'ẽ ñandéve ajépa ha péa ñande iñepyrũrã amoite iñepyrũme ñañe'ẽ voi kui artículo ciento cuarenta epa mba'e ñande he'i que el Paraguay es un país bilingüe y pluricultural oguerekoha mokõi ñe'ẽ ha'éva castellano ha guarani ajépa. Ha Estado ohecháta mba'eichaitépa mbo'e mokõive ñe'ẽ he'i upéva ñande ñe'ẽma voi ambue arapokõitýpe kuri. Ha upéicha avei artíkulo setenta y siétepe ajépa mitãnguérapepa mba'eichaite oñembo'éva mbo'ehaópe he'i, mbo'ehaópe mitãnguérape oñembo'éva hogagua ñe'ẽteépe he'i, ha upéi mbeguekatúpe oñembo'éta chupe ambue ñe'ẽre he'i. Péva iñañe'ẽma voi aveíkuri. Upépe jahechapaitéma ajépa. Néi, ko'ág̃a ñamohu'ã ko ára ko ha'éva hína ára pa'ũkuéra, ajépa Brankasu niko oñe'ẽ hague ñande, ajépa upépe ñañe'ẽ kuri ajépa mba'eichaitépa pe ára pa'ũ prekolombino he'iva ichupe aja. Ha upéi katu, upéi ñañe'ẽ avei ára pa'ũ kolonisasion guare, pe ñañe'ẽ arapa'õ independencia isãso guare ñane retã, pe ñañe'ẽ avei ajépa mba'eichaitépa karai mbarete ha oñepyrũakue omotenonde ñane retã ajépa Gaspar Rodríguez de Francia mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani upéva upe arapa'ũme kuri, upéi ñañe'ẽma avei ajéa Ka'ay Carlo, tenondota guasúrõ guare ha ogueraha unguae tenondete ñane retãme ha ha'e ndohayhupái akue ñe'ẽ guarani ha oje'e akue ogueru ambue tendágui ajépa pe opa rire pe he'i hikuái chupekuéra ajépa naiporãiha guarani ha guarani ndogueraha porãmo'ãiha ñane retãme ha upévai ha'e ndohayhupáikuri Ha upéi avei ñañe'ẽ upe rire oúma pe ára pa'ũ ñorãirõ guasu ha ojupi'õ guare tendota guasu ramo Chokalo ra'y, ha'éva hína Marikalópe aja. Ha ha'e katu oñepyrũ ohechakuaa ha ikatupyry añete ha ohecha heta mba'e ha ha'e pe ha'e oĩrõ guare avei kuri ohecha ha ombyaty tapicha kuéra ikatupyrýva ñe'ẽ guaraníme ha ikatu hag̃uáicha upérõ guare oñepyrũ oipuru pe Taikuéra ajéva hína ñande ja'éva chupe castellano-pe, J, la J, K, umi aja la Y como vocal, umíva ha'e ohechapákuri ha aja ha ombyaty ha oñembokatupyry añete ha oipuru añete ñe'ẽ guaranípe ñorairõ guasu aja. Upéi aja upe rire pe ñorairõ guasu rire guare mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani oho hese, upéi oñepyrũ jey ko ñorairõ Cháko peguare aja ha pe cháko peguare chemopirĩ pe chemandu'árõ, che túa ha'e akue oje'éva ichupe ojehero chakore ajépa. Ha'e oĩ akue oho vakuéra chákope ha omombe'u ore mba'eichaitépa heta ára ha ára omombe'u ore mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani oho hese ajépa. Ha upévare chembovy'a ha upéi ñañe'ẽ avei ajépa mba'eichaitépa ñe'ẽ guarani opyta ko'ag̃a ñande Kua ko ára pa'ũme ajépa. Ha pe peteĩ ajépa y ñamondohóma hína ko tembiapo kua rehegua ha ambue árape ikatu hag̃uáichama jeike mba'e kua tei pyahu ave ajépa. Ha Ñandejára. ta pende rovasa, ta tome'ẽ meme kyre'ỹ, po'a ha ikatu hag̃uáicha ko'ẽ ko'ẽre pende akatupyryve ha peikuaakuaave ñandéve pehóvo, ajépa. Néi, ja ñohendu jeýta ha ñaime jeýta oñondive ára ambue ára pokõindýpe. Néi, ta upéicha. Néi, ñamohu'ãma jahávo ñane rembiapo kuakuaa rapeguáre ajépa, ma'ẽ ñañeñe'ẽtama parapa'ũ ko arapeguaite rehema, ko'ã rãgua rehe oñe'ẽta ñandéve. Ha pearã ñañe'ẽta michĩmi ñañomongeta ta'ápe jahávo mba'épa he'i ñande Ley Guasu mil novecientos sesenta y siete-pe ajépa oñepyrũ ajépa he'i Ñane ñe'ẽ guarani ha'emaha peteĩ ñe'ẽ ñanemba'etéva, idióma ofisiál, idióma nasionál he'ívape. Ha ikatu hag̃uáicha oñembo'e porãve ha oñembokatu pyrive ñe'ẽ guaraníre. Ha upéicha avei aja mil novecientos noventa y dos-pe omoañetéma hikuái ley guasúpe. Aja he'ímagui ñe'ẽ guarani oĩha castellano yke rete, artículo ciento cuarenta ha artículo setenta y siete-pe he'ímavoi ñande mba'eichaitépa ñane ñe'ẽ guarani ajépa. Pe artículo setenta y siete-pe he'i ñandéve ñane ñe'ẽ guarani rehe iñepyrũrã mbo'e ha ópe oñembo'éva mitãnguérape hogagua ñe'ẽteépe ha mbeguekatúpe ambue ñe'ẽ rehe. Upéicha avei artículo ciento cuarenta-pe la Ley Guasúpe he'i avei, Ñane ñe'ẽ guarani rehe oñe'ẽ jey ñande upépe avei ajépa he'i ñande, Tetã Paraguái ha'e peteĩ tetã hembikuaa arandu hetáva he'i ha oguerekóva mokõi ñe'ẽ ha'éva castellano ha guarani he'i. Upéicha avei oĩ umi aty saive oĩva ha oñe'ẽha ambue ñe'ẽme, umíva rehe Estado ñaangarekóvarã avei he'i. Upéicha he'i ñandéve ha péicha, ha upéi kua ko árape jahechakuaa hag̃ua ajépa mba'éichapa oñemotuicha ha oñemomba'eguasu ñane ñe'ẽ guarani, upéicha rupi ko mbo'ehague guasúpe. Filosofía he'ie héravape hína ajépa oñembo'e ha ko'ã ñañembokatupyry ipype hína ajépa. Néi ha péicha, jaha hese. Época actual.

Bueno, éxito y bendiciones, que nuestro Padre Celestial le dé la sabiduría, entendimiento, salud, paz, gozo y amor en todo tiempo, nos reencontraremo oportunamente en la otra semana, en caso que quieran tener algún curso en especial